Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini okay mi nge le xigodini namuntlha namuntlha mi fike kona xigodini xa mampela
xongi munhu wa munhu a kwatisiwa hi nqambi ya ka gaza leyi nga ku foyineleni ka vakondloteri va tigigi yi karhi yi va chela moya kumbexani ku va kucetela leswaku ri va endla ku rhandza ka yona u fika a tsala leswi landzelaka xiyenge xa mabulo xa facebook Loko u ri artist u kuma ku loko u vona post va book vanhu lava wena u nga va rhandziki then u na tendency ya ku tlakula foni and call the event organizers only because you want them to do things on your way u ta hlupheka too much those people record you guys va tlhela va hi copela hi nge buku hinkwenu tinqambi. hi tele ngopfu and ku tirha relevance than vito. Loko ho ya hi ku copa ti-recordings na ti-screenshot ta ka WhatsApp la ku nga nuwa, industry leyi ta vuya. A mi ni voni me ni tshiki na kereke se ni khongela vanghana. Kahlekahle swi tikomba nga ku na nqambi yikulukumba ya ka Gaza leyi se nga ku foyineleni ka vakondleteri va tigigi yi lava leswaku va endla ku rhandza ka yona. Hi ndlela yin'wanyana yi lava leswaku swiyimbeleri swo karhi swi nga ha buki ku katsa na yena xongi ku endleka leswi yena a lavaka swona. Leswi swi nga fika swi hlundzukisa xongi naswona u vula leswaku ku na ti recordings kumbexana minkandziyiso leyi loko xiyimbeleri lexiwani xi karhi xi foyinela vakondleteri va tigege va nga xi teka yona. kasi na ti-screenshot loko va karhi va burisana ka xiyenge xa mabulo xa WhatsApp swi kona and xihungu swin'wana swa kona u na swona so ku kombisa leswaku ri siku rin'wanyana loko o teka xiboho xa ku va a swi hangalasa ku ta nuwa xivutiso i ku xana ku nga va ku ri mani nqambi leyiwani ke hi ku xihungu ku kombisa leswaku ri vanhu va bukiwa hikuva va ri relevant kumbexani hi nkarhi walowo va ri emilon'wini ya vanhu Se loko u nga ri emilon'weni swi endla leswaku u kumeka u nga ha bukiwi hambiloko vito ri lo kurisa ku yini. Loko hi nghena ka xibokisana xa ku tsala eka xona mavonelo van'wanyana va hehla leswaku ri kumbe ku nga va ku ri Benny Mayengani the president hi ku va swi kota sweswo. Hi ta tsundzuka leswaku ri Benny Mayengani the president va swi kota ku va va pfalela xiyimbeleri Mister Post Gigi hi ku va va byela vakondleteri va The Gigi leswaku va nga rhambi xiyimbeleri Mister Post. Loko va rhamba xiyimbeleri Mister Post vona a va nge yi ka gig yaleyo. Se vanhu vo tala va hleketelela leswaku ri ku nga va ku ri Benny Mayengani the president. Kambe a hi mhaka leyi nga na ntiyiso ko va ku hleketelela. Hambi swi ri tano a hi ta tsakela leswaku ri na n'wina mi hi nyika mavonelo ya n'wina eka xibokisana xa ku tsala eka xona mavonelo leswaku ri mi hleketelela leswaku ri nqambi leyi ku nga va ku ri mani. Kasi loko hi hundza kwalano hi fike hi vona nkandziyiso wa papa ra ntukulu wa n'wachapo va karhi va cakanyeta mininjhere philani ha swi tiva leswaku ri mininjhere philani va le ku akeni ka ndhawu ya ku xavisela swakudya se hi voni nkandziyiso wa papa rulani wu karhi wu hangalaka ka swiyenge swa mabulu laha papa rulani va nga ku cakanyeteni ka mininjhere philani nkandziyiso wa kona hi lowu i jaha ra ka gaza ma swi tiva ku na jaha ro duma ku fana mina msalakuwa hi singling track mani fana wa ximahaka hi fo o xewolo marhumbu kuwa jawuke namuntlha kuwa jawuke yi fana ku yi n'wi hlayisile kha twa ndlala u na ku u na yini bilale va fo n'wina mugophawu wa mungu hehehehe yanini mara xi ri voni bilale mara ka gaza